Ekereziya ya parish eya Kishariro eyakiriire omusaserodoti waayo owa kataano Rev Father Evarist Baguma abaire omusaserodoti wa kataano omu parish eya Kishariro kandi ogu ashomire misa y'okubanza arikusiima Ruhanga ahabw'ekiconco ky'obweto bw'obusaserodoti.

Arikwegyesa omu misa y'omutaano, Rev. Father Pius ashaba Mukama ashabire omusaseredooti omusya okuguma haihi n'emeeza ya Ruhanga kandi yashaba n'abakristo kukunda n'okuhwera Father Evarist omu gweto gwe ogw'okubunzya amakuru marungi ga Ruhanga. Ahabw'ekyo, Father Evarist, mwana wangye omukundwa, oreebekye ngu waaguma haihi n'altaari nooshoma ekitambo kya misa. Stay close to people, abantu abu Ruhanga akwetiire obagume haihi, omu kushemererwa, omu busaasi, omu naku, obagume haihi okubahuumuriza, ahabw'okuba abantu aba nabo nibakimanya ngu omusaserdote, priest, is not perfect and they don't need a perfect priest but they need a holy priest who loves them. okure omu kuhikiirira, okuhikiirira oku n'okwiha ahari Kristo. Ekindi, oreebekye ngu waaguma haihi na Biikira Mariya, Nyinaitwe, Biikira Mariya, Nyina Ruhanga, Nyina Ekereziya, omu kikye haihi omukunde, omwete. Rev. Father Bruno Tumwesigye ori bwana mukuru wa parish eya Kishariro ayakiriire Father Evarist kandi yamushaba okugumizamu nayiriza haihi abantu na Ruhanga nikwo kushaba n'abantu okugumizamu nibetaba omu gweeto gw'okuheereza Ruhanga. Mbwenu itwe nitusiima Ruhanga ahabw'ekicweka eki, ahabw'okuba nitumanya ngu nikiza kutugasira kandi n'okugasira abantu boona. Kandi ku tukutunga omusaserdooti omu Faatha, nituba nitumanya ngu abantu baaganyirwaho, obuheereza nibuba bwayongyera kwirira haihi, ahabw'okuba abantu ba Mukama nibeetaaga kuriisibwa. Kandi nikwo barikugamba ngu, Abagyesi ni baingi, kwonka abaheereza ni bakye. Mbwenu nitumanya ngu nk'oku yaija kandi akatwegaitaho, naija kwongyera kutuhwera omu kukora obutumwa obu Ruhanga yaatukwasize ahabw'okwongyera kuhwerizaho abantu haihi na Ruhanga. Kandi nangwa nitwongyera kushaba ngu n'abandi n'abandi nabo barugeyo Ruhanga abeete baije batuhwere eby'okugyesa tubaase kubikwatanisa. Rev. Father Evarist Otungire Obusaserdoti asiimire Ruhanga ahabw'okumubaasisa okuhika aha izooba ry'oku Tunga kandi yaasiima na buri omwe owaagizire eki yaayamba aha buhanguzi bwe. Atyo yaashaba abaikiriza okugumizamu nibakwatanisa nawe hamwe n'okushabirana. Nyongera okubasiima mwena kandi ninshaba ngu mwongyere okuguma nimunshabira. Munshabire obutumwa obu naaza kukora mbaase kubukora kurungi kandi eki Mukama yaanyetiire mbaase kuhikiiriza. Mbwenu ninshaba ngu Mukama atubangire. Mugume nimunshabira. Mugume nimumbangira reero mbaase kukora omurimo gwangye nguhikiirize nk'oku Mukama anyetsire. Reero endagaano zangye nzirinde gye. Omwami Yasin Katafa ori Meeya wa Nyamunuuka Town Council ashabire omusoosorodooti otungire okwongyera kunywanisa abantu na muno munonga okwongyera omukago rwagati y'ediini zitarikushushana, hamwe n'okureeta obusingye. Itwe nka Nyamunuka Town Council twine okwesiima kwingi munonga munonga era mbwenu kyaba ekintu ky'omutaano okushanga ngu Ow'ekitiinisa Faaza Baguma Evarist abaasize kushoma kandi yaabaasa kuhika aha shaaha ezi. Nikyo eki turikushaba nangwa nyowe nkahaanye aha rurengo rwangye nyowe ndi omusiraamu kwonka naitwe nitumanya eki abafaaza aba bariyo nibatuyamba kwonka eki turikushaba na munonga omu beebembezi nk'aba abeebembezi baitu omu ihanga nka faaza eki turikumushubiramu ekihango n'okugira ngu ayongyere abaase kwongyera kukiihayo. kandi abaase kugaita abantu. Itwe nitufa okugaita abantu, nitufa amadiini goona bagagaite, nitushaho obusingye kugira ngu abaase kutworeka ngu twena turi ekintu kimwe omuri Ruhanga. Kandi bo Abakristo boorekire okushemererwa kuhango barikusiima Mukama ahabw'okutunga omusoserodoti musya obwo barikumwakiiza ebirabo aharimu emotoka ey'okumuyamba omu mirimo ye. twena tukwatanisiize hamwe, twaheereza omusaserdooti waitu, enzaarwa yaitu, omwana waitu Father Rev. Father Evarist Baguma, twamuheereza ekirabo ky'emotoka kibaase kumuhwera okukora obutumwa bwe.